e, svondo rapfuura mberi musi wechitatu e, takange tapanana homework apo takange tiri panguva yekutarisana zvinofadzana baba naana mai kunyanya mumba yemukati mumubhedhurumu ka ehe pane nguva yatakange tichiti aiwa ka taka taita dambudziko e, remadzimai aitaura kuti ini ndaita dambudziko handisi kuziva kuti kurwara here kana kuti chivanhu here Inini chero ndina baba kana kuti ndine murume hapana kana chandinombonzwa tikazoti aiwazve chiregai timbonzwa kune vane zviri kuvafambira kuti pavanenge vari pamwe chete e, chii chinoita kuti e, mudzimai anzwe kufarira bonde kana kuti zvimufambirewo zvakanaka e, ndo zvatakatanga tichitaura izvozvo vana baba vakataura zvakasiyana siyana pakaita muterera akataura kuti aiwa ini ndikabata ndakadai ndakadai magetsi anobva adzoka one time e, saka tichibva ipapo tobva tangoenderera mberi hedu nemutambo wedu saka pane nyaya yakasimudzwa nana baba vakawanda vachitaura kuti haa inini ndikangomubata pane inonzi bhinzi tikati aiwazve e, pane kunyanya hamene kuti chii chiri kumboitika vemazuva anaya vechidiki e, vakawanda vakafona vakati chimbori chiko ichocho chinowanikwa papi vakawanda vaitaura kuti aiwa tinochiziva e, kune vakanga vati havachizive takabva tati aiwa zvichiregai kana kuchikoro kune inonzi homework mwana ukada kugara uchingoudzirwa zvese asi kazvimwe ukazomboenda ukanozvitsvagisisa zvinobva zvatopinda mumusoro hauzofe wakazvikanganwa saka kune vatakapa homework iyoyo yekutendai munotsvaga inonzi bhinzi inowanikwa pai

sibe sesitshelani ubana-ke layithola yini seliyitholile kwahamba kanjani ndathi tiri kuthanga nevathaka pa homework 779133779134 e, vana baba kunyanya ndithi kureva kuti homework yathaka pana baba vaiti a ah, nyaya iri ngothaurwa ebhinzi yichii hatisi kuyiziva ndikati chiendai munotsvaga kana maiwana mozotithaurira hallo paradio zimbabwe

Haa kubva musi iyoyo takatanga kutoitsvaga. Mva maiwana. Eh. Maiwana kwakudii nayo? Ih, sadaka chaiyo. Sadaka party. Ya party. Mune chaiyo. makore mangani makaroora? 3 years. 3 years saka mutaura pa 3 years mamusingazoti ne zvakadaro. Tasingatombozivi. Pamakaroora hamuna kunge makarairwa here kuti mudzimai anobatwa sei uye papi? Takarairwa. Saka izvozvo mamusina kuzvitaurirwa? Ikoko tanga tataurirwa. Makazviziva sei kuti ndiyo bhinzi yacho yanga ichitaura? Ah, taiteetekera paifona. Mati? Taiteetekera paifona vamwe painogara. Oh, Ndopamakazoitsvaga. Ndopamakazoitsvaga. Eh. All right. E, nekufamba kwenguva pane wamwe waiti anzi takaishaya svondo rapfuura ndinofunga tichazopa vari mberi mukana wekuti varondedzere kuti vakaiwana papi sei. Hallo paradio Zimbabwe? Halo. Yes mamuka se. Tamuka mamuka se. Tamuka kwakadii kumba kwenyu? Ah kumba kwangu kutori bho. Muri ve homework. Ya ndiri homework but handina hangu mari ndakaiona so ndirapira ende ndakaita party musi wechitatu. Wo makaita party. Eh. Mane makore mangani makaroora? 12 years mufunge henyu kana. 12 years. Eh. Hey. Mamusingazive kune zvakadaro. Handisingazivi ndaingonzwa but ndazozvionera. Alright adzimai vari kupi? Varipo. nditaure navo Taurai navo mune kamari kashoma shoma. ngavakasike Hello, amai mvana vakadii? ko ima musingaudze baba pekukubatai sei Ah, kana hamuna nima musingazvizive. kuziviwa. ima musingazvizive Ndaiziziwa. ko maidiko kutaura Haa ndaifunga kuti vanozvizivawo. Haa 12 years tine urombo mari yapera mufoni. Hallo paRadio Zimbabwe. Hallo mamuka sei vatete. Ndamuka hangu mamuka sei. Ndamuka haa inini bhinzi pairi ndinoiziva kuti haa tombodiya ndangotingoita wejongwe. Haadi. Haadi. Haa romance dzinosiyana pane wamwe wanoda hwedhongi wamwe wachida hwema, hwema do, hwe, hwe, hwe, hwejongwe zvakangosiyana siyana saka iye Aneta. hwejongwe wacho ndo unotomufambira Haa kungo- kungonzi kana waona wakuda ita. wo zviya zvokutoita ndo basa randakavinga pano Eh. ari kupi Akatoenda ku- kwamai wake kunoratidza mwana. vakomane chimufonerai mumudzi ateerere Hoi munoiziva henyu pairi asi mukada kubata anoramba. Haa tombodi ndoiziva pairi. Asi anoramba. Haadi. Hanzi chi? Hanzi chingoita hwejongwe chete zvipere. Sure. Saka iye haamboratidze kuva nehany'a nazvo? Haa mbijana. Zvinenge zviri kure. Eh, zvekutoti hatotoshaya kuti kuva kwana vatete ndoisvitsa sei. Hamunovataurira ah, tete vane basa rei? Oh. Eh mufonere izvezvi mumudze ateerere. Ah, all right. All right, maita basa. Hello pa Radio Zimbabwe. Hello. 0477913304779134 eh, yente mine ngabanika ke homework yokubana ke liye dinga engakutshoyo lapha ngicela lindinte ke ku-04779133 lintshele kubana ke la kuthola na hallo pa radio zimbabwe Hello paRadio Zimbabwe. Hello. Mamuka sei? Mm, dambudziko renhare zvekare. Hello paRadio Zimbabwe. Hello. Hello. Eh, mamuka sei? Tamuka mamuka sei? Ko eh ndi ndi ndi baba here vanhu amai? Ndamai. Ko uri kudei pa phone? Ah, ndati ndi ku baba anda kutaura nemi. All right. Hello. Baba mfana samugone kufona. Haa ndinovona ndandakabatirwa nehope. Homa wabatirwa nehope makaita homework here. Eya homework handina kuita. Ko inda. Haa ndinozviziva zvose zviripo izvi. Munozviziva. Ehe. Alright saka mai vafonereiko manje mirai tinzwe vatakapa homework kuti zvakaita here. Hello paradio Zimbabwe. Hello. Mamuka sei. Mamukase. Mm, makaita homework. Ah, rekaita homework.

Eh beans yacho. Nekuti beans ichi izita rechirungu. Eh izita rechirungu ndizvozvo. Mira tinzwe kune vamwe kuti ine zita rechishona here. Hallo paRadio Zimbabwe. Hallo. Mamuka sei? Tamuka mamuka sei? Tamuka hedu kwakadii kumba kwedu? Kwakadii kuri bhoo. Right hanzi chi? Ah ndakazoiwana beans. Makaiwana rini? Eh ndakaiwana ah, kubva sonzo makataura rini? Mamusingaiziye? Ah ndanga ndisingaiziye. Mamune makore mangani makaroora? Ndatokumafive years. Kwakudini nayo maiwana? Ah, ndakazoita party. Party ari kupi mudzimai? Mudzimai akaenda kwavo mazuva ano. Unogara musina madzimai enyu seko. Akaenda kwavo kunodiko? Vakaenda kumboona mumbuya wavo vari kurwara. Wo vakaenda unoona vari kurwara. Eh, asi akandisiya pakoma zvingaite. Akomana, imi apa pane zvinyowani zvichangobva kuburwa iye kwakuzombofamba. Mufunge zvenyu. Akomana, imi ngakuomesera iko ngaachikasika kakudzoka. apa aitori nekusozonjira anoda kutoenda izvozvi aitoenda iye munhu anogoenda kwenguva yakareba kudaro seko munhu akaroro apo madzimai anonetsa ka ah, manje so orit maita basa hallo paradio zimbabwe hallo paradio zimbabwe hallo hallo mamuka sei amuka mamuka sei mm, kuri sei kumba ah, kumba kuri nani makaita homework ndakaita homework mama mm, makaita rini Ah, last two weeks. Oh, last two weeks. Ma nenguva yakareba zvakadii makaroora? Ah, ndane five years. Five years. Saka pa five years munotaura kuti mamusingazivi kuti kune zvakadaro?